אמאל איז געווען א איד וואס האט געוואוינט אין די גליל, ער האט געוואוינט אלל אווער אין טאפ פון די גליל, ס'איז געקומען זמן עולה רגל זיין, האט ער געזאגט איך קען נישט פארן איך האב קראפס איך דארף ארבעטן, און ס'איז געווען פאר פסח פאר סוכות דעמאלטס איז דא די פעלדער, האט ער נישט געגאנגען, ס'איז שוין אדורך געגאנגען יארן לאנג, און זיינע אייניקלעך זאגט פאר זיין זיידי. האסט שוין א ווייסע בארד, דו דארפסט שוין פארן אין עולה רגל זיין. זאגט ער בסדר, ער גייט פארן, ער גייט אריין אין זיין פערד און וואגען, הייבט אן צו פארן צו ירושלים, ער קומט אן צום צומת גלני, פרעגט ער דארט עימיצער, וויאזוי פארט מען רעכטס לינקס צו ירושלים? א קליינער קינד הייבט אן צו לאכן, זאגט ער, א זיידי מיט דיר מיט א ווייסע בארד, דו ווייסט שוין ווי אנצוקומען ירושלים, מען פארט יעדע עולה רגל זיין, אבער ער האט קיינמאל נישט געפארן. ער איז אנגעקומען נאנטער צו ירושלים, הי ראולס דאון היז ווינדאו, פרעגט ער, נו, ווי איז ירושלים? זאגט יענער, דאס שמעקען, די גערוך פון די קרבנות, לאסט עס שוין וויסן ווי די רויעך איז, דארט איז ירושלים, ער קומט שוין אן דארטן, ער נעמט ארויס זיין סוט פון די קלינערס, מיט זיינע שיינע שיך, און ער קומט דארט אן, און מיטאמאל די גאנצע סוט ווערט פול מיט דם און שמוציג, און ער וויל ארויפגיין אויף די הר הבית, זאגט מען אים, טו אויס די שיך און זאקן. זאגט ער וואס? איך פוי ארויף גיי דא אן קיין שיך אן קיין זאקען, זאגט א ווייב אז די מזבח די אדמה איז מקדש א מענטש מען גייט נישט מיט שיך און זאקען, בקיצור דער מענטש איז געווארן אינגאנצען נבהל דאס איז נאט פאר מי, עטס הערטס? כהנים בעבידותם, לוויים בדחנם, ישראל במעמדם, און ער זאגט ס'שמעקט ס'שטינקט ס'נישט גוט, מען מיינט משיח העט קומען מיטאמאל מיט זיך קענען מיטכאפען מיט. קוקן און קוקן, אָבער מען וועט גאָרנישט זען. נאָר ווען אַ ייִד האָט די ריכטיקע אויגן, ווען אַ ייִד האָט געדאַוונט, ווען אַ ייִד האָט געלערנט און געטאָן וואָס דער אייבערשטער וויל פֿון אים, ער האָט אויסגענוצט זײַן אויגן ריכטיק, ווען קען די אויגעלעך זען? נאָר ווען ס'איז והוה עניני, ווען מע עפֿנט די אויגן צו די ריכטיקע זאַכן, דעמאָלט, wow, קומט אַרײַן אַ קדושה. דעמאָלט איז די אויגן טאַקע זען, ווי דער הייליגער חוזה פֿון לובלין האָט געזען פֿון איין זײַט פֿון דער וועלט ביז דער אַנדערער זײַט פֿון דער וועלט, ווייל ער האט געהאט די ריכטיגע שמועס עיניים, לאמיר זיך מחזק זיין אלע צוזאמען וועט מען זוכה זיין צו די ביאת המשיח און מען קען זען משיח במהרה בימינו אמן. רצון עיני לראות, רצון עיני לראות, לראות, לראות, לראות את מלכי עיני. רצון עיני לראות.